Apostle rianṭuannak biahmaisa, caṭialtu Luke, careltu Jentail zumtu hna, caṭial kum AD sawmruk le khat. Biakam Hlun nih Messiah rian cu a rak phuan chung cang. A rianṭuannak cu Jew mi hna le Jentail mi hna sin tiang a kau lai tiah Isaiah nih a kan chimh, Dal sawmli le dol hnih caang khat in caang sarih, dal sawmli le dol kua caang khat in caang sarih. Vawlei i a rianṭuannak tam deuh cu Jew mi hna lakah a si. Sihmanhsehlaw apostle rianṭuannak cauk nih cun Jesuh nih Jentail mi hna sin tiang a rianṭuannak a karhter ning kha a kan hmuhsak. Pentekost ni ah Khrih nih thlarau cu zumtu hna cungah a toih i vawleicung khuazakip ah a thlah hna. Apostle rianṭuannak cauk hi Luke nih a voihnihnak Theophilus sinah a kuatmi a si kha relnak pakhatnak nih a kan hmuhsak. Cucaah hi cauk ah hin Jentail zumtu hna ṭhanchonak caah Khrihfabu thawhkehnak tuanbia kha fiang tein a ṭial. AD sawmthum in AD sawmruk kar i a cangmi thil kha ṭial an si i Luke nih hi cauk hi AD sawmruk le khat hrawngah a rak ṭial. Gentle zumtu a simi nih Khrihfabu aa thawk ning a theih tikah theih a herhmi le biahalnak a ngeihmi kong bialehnak vialte kha hi cauk ah hin an um: Khrih thihnak, vuinak le thawhṭhannak nih atu chan caah zei sullam dah a ngeih ti zong kha a kan hmuhsak. Hi cauk nih hin Khrihfa sinak le Judah biaknak aa pehtlainak zong a langhter. Cun Khrihfa sinak hi Jew le Jentail hmunkhat te ah umṭinak a si zong kha a langhter. Luke nih zeitluk in dah Khrihfabu khuaruahhar in vawleicung khuazakip ah a karhter zong kha hi cauk ah a ṭial. Cun Khrihfabu cu Rom cozah dotu bu a si lonak zong kha a fianter. Apostle rianṭuannak cauk hi Luke nih Khrihfabu a karhning hmun zoh in a ṭial. A tlangpi in hi cauk nih hin Bawipa nih hlan zumtu hna nawl a pekmi dal khat caangriat, an zulhning kha a langhter. Luke nih a cauk hi a dat tete in a ṭhen hna i a ṭhen donghnak paohah a tawinak in a bia a fun ṭhan hna. Dal ruk cang sarih, dal kua cang sawmthum le cang khat, dal hleihnih cang kul le cang li, dal hleiruk cang nga, dal hleikua cang kul, dal kul le dal riat caang sawmthum caang sawmthum le caang khat a dot ṭhan hna cu a tanglei bantuk khin an si Jerusalem dal khat caang khat in dal ruk caang sarih Judea Galilee le Samaria dal ruk caang riat in dal kua caang sawmthum le caang khat Antiok dal kua caang sawmthum le caang hnih in dal hleihnih Caang kul le caang li Asia Minor atu chan Turkey dal hleihnih caang kul le caang nga in dal hleiruk caang nga Aegean rili pawngkam dal hleiruk caang ruk in dal hleikua caang kul le Rom dal hleikua caang kul le caang khat in dal kul le dal riat an si. Hi cauk i Luke biadonghnak nih Khrih rianṭuannak cu Rom i Paul thongtlaknak in a dongmi a si lonak kha a langhter. Khrih nih a Khrihfabu cu a thlarau thawngin a bia le a zultu hna hmangin dong loin a dirh. Dal hleithum caang sawmli le caang sarih, Isaiah dal sawmli le dal kua caang ruk.